Här President, Dir Dammen an Dir Hären, mir erënneren eis, Enn 2016 huet d'wallounescht Parlament fir eng gréisser diplomatesch Kris gesuergt, andeems se refuséiert hunn, de CETA ze ënnerschreiwen. Den deemolege Ministerpresident vun der Wallonie, de Paul Magnette, eise sozialistesche Kollegen ass deen Numm sécherlech e Begrëff, huet de CETA als trojanescht Päerd bezeechent, well e laang erkämpfte sozial an environnemental Standarden ze ënnergruewen dréit. D'Signéiere vum CETA war doropshin nëmmen ënner verschiddene Konditiounen, déi vun der wallounescher Partie gestallt goufen, erméiglcht ginn. Zu dëse Konditiounen huet ënnert anerem gezielt, den Europäesche Geriichtshaff ze froen, fir ze kucken, ob de Mechanismus vun de Schiidsgeriichter mat den europäeschen Traitéen vereinbar wär. An dem Avis hält d'Cour de Justice européenne um Kierchbierg da fest, datt de CETA an d'ICS en effet konform si mat europäeschem Droit. Ma just well eppes konform ass mam Gesetz, heescht et nach laang net, datt et richteg ass. Deemno gëtt de Geriichtshaff och ze bedenken, En l'absence d'un régime visant à assurer l'accessibilité financière du tribunal et du tribunal d'appel aux personnes physiques et aux PME, le mécanisme risquerait en pratique, d'être accessible aux seuls investisseurs qui disposent d'importantes ressources financières. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wie profitéiert eigentlech vun dësem Fräihandelsofkommes? Sinn et d'Exportere vu Grain fir de Moschter? Sinn et déi, déi zu Lëtzebuerg Happ fir de Béier importéieren? Mir hunn an de leschte Wochen hei vill iwwer Indépendant, déi kleng a mëttelstänneg Betriber geschwat, an eng ganz Rëtsch hunn sech heibanne béis an d'Plomme gehäit fir sech op d'Säit vun dëse Betriber ze schloen. Ma den CETA ass net fir dës Betriber geduecht. Eng kleng Entreprise huet net d'Mëttel fir esou Geriichtsbarkeete mat enger Multinationale anzegoen. D'Justiz duerf awer an den Aen vun de Piraten net nëmmen deene virenthale sinn, déi räich genuch si fir se ze bezuelen. Et ass elo well erëm eng Zäitchen hier, ma mir kënnen eis nach all un d'Geheimniskrämerei ronderëm d'CETA-Verhandlungen erënneren. Mir Pirate sti fir Transparenz. Mir kënne schonn eleng aus deem Grond dëse Projet net matdroen. An d'Plattform Stop TTIP-CETA huet sech vun Ufank u staark gemaach géint dësen Accord de libre-échange. Pour rappel wëll ech hei just e puer Acteuren opzielen, et goufen der well och scho genannt, d'Action Solidarité Tiers Monde, d'ALEBA, Bio Lëtzebuerg, d'Vereenegung fir Biolandwirtschaft, d'Caritas, d'CGFP, d'FGFC, den OGBL, den LCGB, Greenpeace, d'Jongbaueren, d'Jongwënzer, de Mouvement Ecologique Natur an Ëmwelt, d'Union des Consommateurs et je m'en passe. Dat si keng kleng, entschëllegt mech fir den Ausdrock, dat si keng kleng Jickebetriber, dat si grouss Associatiounen, déi d'Zivilgesellschaft zu Lëtzebuerg representéieren an deene mer haut mat där Entscheedung, deen Debat haut ze féieren, amplaz en op den Etat net-Kris ze verréckelen, sécherlech e Bärendéngscht gemaach hunn. D'Plattform stellt sech zu Recht d'Fro, ob ee Parlamentarier engem 2.300 Säite laangem Dokument wéi dësem kann gudde Gewëssens zoustëmmen. Och wien dës 2.300 Säiten aacht Mol gelies huet, deem fält et schwéier, net virun der Komplexitéit vun de juristesche Verweiser an dem Fachjargon ze kapituléieren. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir wëssen all heibanne wéi vill Verschwörungstheorien a Falschinformatiounen hautdesdaags am Internet zirkuléieren. D'Angscht a Panikmaacherei ass zu engem Fonds de commerce ginn. Oft aus dubiouse Quelle finanzéiert, ziilt dës Desinformatioun dorop of, d'Vertrauen an demokratesch Grondprinzipien an an eis Institutiounen z'ënnergruewen. Datt d'Majoritéit decidéiert huet den CETA haut während dem Etat de crise ze votéieren ass Waasser op d'Mille vun esou Populisten, déi säit dem Ufank vun der Kris prophezeien, datt den Etat de crise mëssbraucht gëtt fir onpopulär Decisiounen duerch d'Parlamenter ze baatschen. Här President, de CETA während dem Etat de crise ënner Ausschloss vun der Zivilgesellschaft ze votéieren ass an den Aen vun de Piraten e graven Jo, en onverzeihleche Fehler. Et ass wichteg, datt och d'Zivilgesellschaft, d'Gewerkschaften an Ëmweltorganisatiounen sech am Virfeld vu sou engem Vott net nëmmen digital artikuléiere kënnen. Dëst ass duerch déi aktuell Beschränkungen am Kader vum Covid 19 net méich an ech si besonnesch enttäuscht vun deene Parteien, déi sech d'Zivilgesellschaft an der Vergaangenheet zu eege gemaach hunn, fir géint dësen Accord ze klappen. An elo héiert een näischt méi. All d'Bedenke verflunn. Steet den Här Turmes haut esou wéi 2017 dobausse géint de CETA ze demonstréieren oder sëtzt en am Büro an dréit d'Regierungsentscheedung mat? Vläit mécht en eng Fauscht an der Täsch. Seng Norécklerin an der Chamber huet haut op alle Fall e Projet verteidegt, wou den Här Turmes laang dogéint gekämpft huet a folleglos, wa esouguer seng eege Partei elo dat matdréint. Här President, Dir Dammen an Dir Hären, et ass fir eis Piraten ondenkbar, ënnert dësen Ëmstänn dee Projet hei matzedroen. Mir emfannen dës als Vertrauensbroch vis-à-vis vun de Biergerinnen a Bierger, als Broch mat enger Kultur vum Dialog, als Broch mat der Konsenspolitik. Den amerikanesch-indeschen Ekonomist a Professer un der Columbia University Jagdish Bhagwati huet an enger Publikatioun aus dem Joer 1995 fir d'éischte Kréier vum Spaghetti Bowl, dem Spaghetti-Teller oder Dëppen, wéi ee wëllt, geschwat. A senger Publikatioun diskutéiert de Professer Bhagwati den Enjeu vun de Fräihandelsofkommessen a bezeechent den Term vum Free Trade Agreement als orwellianeschen Newspeak. Wou Fräihandelsofkommes dropsteet, ass elo net onbedéngt Fräihandel dran. Mee firwat seet en dat? An der Reegel gi mer dovun aus, datt en Handelsofkommes dofir suergt, datt Handelsbarrièren erofgesat ginn. Mä mir vergiessen dobäi awer, datt mer gläichzäiteg och aner Handelspartner aus de jeeweilegen Handelsaccorden ausschléissen oder esouguer d'Handelsbarrière fir Drëtter eropsetzen. Een unilateralen Handelsaccord mat engem Drëttstaat ass per se ëmmer préférentiel. En diskriminéiert deen, deen net Deel vum Handelsaccord ass. De Professer Bhagwati zitt dofir de Begrëff vun der Preferential Trade Area deem vun der Free Trade Area vir. Dir Dammen an Dir Hären, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Pirate sti fir de Multilateralismus, mee wa Multilateralismus, da richtege Multilateralismus. Duerch den nordamerikanesche Fräihandelsaccord NAFTA wiisst Mëtt den nonzeger Joren den Enthusiasmus fir regional amplaz vu multilateralen Handelsaccorden. Ob Nafta, Mercosur, TTIP oder CETA, all des eenzel regional Hreihandelsofkommesse suerge fir de besotene Spaghetti-Teller-Effekt. Doduerch, datt Handelspartner hir eege Fräihandelsofkommessen ofschléissen, erreeche mir de Géigendeel vun deem, wat mer wëllen, nämlech fräien, oppenen Handel tëscht gläichberechtegten Acteuren. Amplaz Produite selwer zielt bei dësen Handelsofkommesse souzesoen d'Nationalitéit vum Produit. Hannert all Handelsofkommes stieche jorelaang Diskussiounen tëscht Lobbyisten, déi d'Konditioune vun der Stee hannert zouenen Dieren aushandelen, ënner Ausschloss vun der Zivilgesellschaft. All Land, wat mat engem anere Land en Ofkommes getraff huet, huet seng eege Standarden a sengem Handelsofkommes festgeluecht. Um Enn vun dësem Prozess sti mir virun engem Wirrwarr vun Handelsofkommessen, Dem Spaghetti-Teller, mat all Kéiers anere Konditiounen. Dëst ass kee Multilateralismus. Et wier falsch a populistesch d'Diskussioun ëm dësen Handelsaccord ze féieren, andeems ee seet, Protektionismus op der enger Säit oder CETA op der anerer Säit. Et ass méi komplex, Här President. Mam GATT, dem General Agreement on Tariffs and Trade, ware mir nom Enn vum Zweete Weltkrich um richtege Wee.

Weder déi eng nach déi aner. Mee d'Situatioun haut ass anescht. Ënnert den 164 Membere vun der Welthandelsorganisatioun ass et schwéier zu engem Konsens ze kommen. Eleng awer de Fakt, datt de Multilateralismus an der Kris stécht, duerf eis net dozou encouragéieren de Konsens op OMC-Niveau opzeginn. Mir sollte virsiichteg si mat unilateralen Handelsaccorden, wéi deem CETA, a sollten eis stattdessen op europäeschem Niveau dofir staark maachen, datt d'Efforten, fir zu engem Konsens an Handels an Tarifsfroen ze kommen, op internationalem Niveau verstäerkt ginn. Unilateralismus ass fir eis Pirate keng Léisung, net an aussepolitesche Froen an och net an Handelsfroen. Här President, esou wéi de Montesquieu schonn a sengem Wierk De l'esprit des lois sot, L'effet naturel du commerce est de porter à la paix, dass dat, wat de Montesquieu le doux commerce genannt huet, dës Idee vum doux commerce léisst duerchblécken, datt déi eenzeg Manéier, fir datt d'Mënsche vu verschiedener Hierkonft, Sprooch, Kultur a Glawen kënne friddlech zesummeliewen, déi ass, Handel mateneen ze dreiwen. Dofir brauche mir awer kee CETA. Mir brauchen ee fairen an transparente Multilateralismus, och a virun allem an Handelsfroen. Ech wëll meng Ried ophale mat engem Saz vum Georg Christoph Lichtenberg, dee gesot huet, Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Villmools Merci. Excellent.
Merci villmools, Här Clement. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Sven Clement, Här Paul Galles, pardon. Ech si sou gewinnt, datt s Du dee leschten ageschriwwene Riedner bass, pardon. D'Wuert huet elo den honorabelen Här Paul Galles. Här Galles, Dir hutt.